Җәмәгать бүген 12 ноябрь. Менә сезгә бер кыскача гына видео төшереп алмакчы булам. Нәрсә дип әйтәм инде. Дебет баянын механический частен киләп, э, хилапыннарын алыштырганнан соң Менә шундый резонаторлардагы тавыш бөтенесе дә диярлек бозылган. Шуның өчен тышкы ягын тышкы тавыш чыгаручы голос диләр инде. Менә бу телләрен тигезләп чыктым. Тышкы дим күренеп торганнарын. Хәзер менә безгә эчтәгеләрен эшләргә кирәк. Мәсәлән, ә эчтәгеләрен ничек настроить итәргә, нинди корал белән, шуны тиз генә күрсәтеп алам. Вот. Хәзер башта тикшерәбез. Мәсәлән, куябыз. Э, тикшерәбез менә прибор белән. күтәргәндә э, нольгә чыга монда күренә дип уйлыйм э, нольгә чыга ә менә төшергәндә күрекне дубочканы дип әйтик инде төшергәндә безнең именно эчтәге телләр эшли башлый шуның өчен без аны башта эчтәге мин клапанны берсен жабам Менә бу залогны җабам. Эткәндә, аннан икенчесен җабам. Сезгә күренер өчен менә болай бармак белән инде. И монда карыйбыз стрелкага. Ничәгә, ничәгә отклонение нольдән. Беренчесен күтәрдек, менә күрәсез, тышкы тел әйбәт, нольне күрсәтә. Ә хәзер безгә төшергәндә карарга кирәк, Теге як телне, менә микрофон яткан якны карыйбыз, бу егермегә артык. Егерме. Егерме. Значит, без болай әйтәбез. Э, моның клапанын так, э, алабыз, проемный залогын алабыз. Вот, әкрен генә алабыз. Аннан аны нишләтәбез? Менә мондый корал белән, менә мондый корал белән Телне эчтән күтәрәбез. Без белән дип әйтик инде, корал дип әйтү бик каты. Шуннан безгә кирәкле кадәр снимай итәбез. Ә снимай итәр өчен менә мондый специаль эшләнгән минем корал бар. Менә включай ителә шулай, отключай ителә. Бу алмаз диск дип әйтик инде. Мин аның белән матур гына итеп тиз генә кырып алам. Вот. Менә. Күрәсез, э, ителде, эш кылды. Вот. Хәзер тикшереп карыйбыз. Ничек үзгәргән безнең кайсы якка тавыш. Прибор, прибор күрсәтә безнең. Микро, микрофон включай ителгән, прибор включай ителгән. Хәзер без бу як клапанны, бу як залогны э, ябабыз. Күтәргәндә түгел, ә төшергәндә тикшерәбез. Менә мин кулны чыккан. Менә нольгә әйләнде, күрәсез. Бер мәртәбә тикшердек, кырып алдык тиз генә, нольгә әйләнде. Хәзер нишләтәбез? Хәзер тиз генә дип инде әз генә без бу залогны прокатывать итәбез шулай. Вот.

ябып куябыз. Ябып куябыз. Менә анда бик аккуратный эшләргә кирәк инде бу. Эшне эшләгәндә, тач җиткәндә, э, кырыйга, бигрәк тә кырыена алюмин менә бу планкаларның дип әйтик инде, бу кусковой планкалар, планкаларның кырыена тияргә тиеш түгел диск. Моның өчен бик аккуратно, бик матур итеп, сак итеп эшләргә кирәк. Шуның өчен менә хәзер залогны, клапанны, залоговый клапанны ябештергәч, тагын бер кат тикшереп карыйбыз. Күтәрдем. Сезгә күренсен өчен моны әзрәк бу якка Бу якка әйтәм. Бу, бу залогын җабам минем яктагы. Менә ноль. Күрәсеңме, ноль. Тол, ноль гайләрдә. Залогын җапкач та үзгәрмәде. Рәхмәт. Туганнар, дуслар, видео караучылар, минем, минем э, видеоларны кемгә ошый, менә шулай әкрен генә кемнедер үзебезнең халыкны, татарларны э, хезмәткә өйрәтү юнәлешендә әкрен генә эшләрбез. Бу бу корал белән тышкы ягын да эшләп була. Тышкы ягын мин моны сним бу каменен плоскины снимай итеп обычно менә мондыйны куям. Тышкы ягын тигез итеп бу тигезрәк тә не эшләве дә э, мондый э, дискның тар дискның кирәге юк эшкә керер өчен генә кирәк бу эшкә керер өчен менә шулай итеп без э, алга таба баш барлык барлык кусковой планкаларны матурлап э, шушы э, частотный регистратор белән дип әйтик инде тонометр белән дип әйтик микән инде э, настраивать итеп чыгабыз аннан соң гармунга баянга куеп уйнап карыйбыз уйнаганда күрсәтәбез тагын общий уйнаганда корпуска кергәч кайсы бер э, телләрне

Исәнлек саулык теләп, матур тормыш теләп, Вәкил бабай сәлам әйтеп кала.